Диссаг у нӕ фыдӕлты фарн. Уый царддӕттӕг хурау атылд нӕ хӕхбӕстыл, ӕмӕ кӕмдӕриддӕр уыди, ныууагъта дзы йӕ арф ӕмӕ цымыдисаг фӕд. хъуыддӕгтӕ. Уыйбӕрц фидар ӕмӕ тыхджын уыдысты ирон адӕмы ӕгъдау ӕмӕ намыс. Афтӕ кадджын сӕм уыдысты ӕфсарм ӕмӕ уӕздандзинад, куыстуарзондзинад, ӕмӕ-иу нӕ фыдӕлтӕ цыфӕнды зын уавӕрты дӕр сфидыдтой сӕ фӕткъмӕ уагӕй, сӕ рӕсугъд удыхъӕды миниуджытӕй, ӕмӕ-иу сарӕхстысты, кӕмфӕнды дӕр ӕрывӕрын сӕ царды фӕрныг бындур. Афтӕ тынг раджы кӕддӕр ирон адӕм ӕрцардысты Тырсыгомы, Хъуды комы, фӕстӕдӕр та Ухаты ӕмӕ Къобы. Тынг цымыдисаг у нӕ адӕмы истори, ис дзы бирӕ сусӕгдзинӕдтӕ ӕмбӕхст. Таурӕгътӕм гӕсгӕ, Тырсыгомы цардысты Царциатӕ кӕддӕр. Баззадысты ма дзы сӕ зӕппӕдзтӕ. Ис дзы Ирыстоны рагондӕр ӕмӕ кадджындӕр кувӕндӕттӕй иу, таранджелос, ӕмӕ бирӕ рагон мӕсгуытӕ, гӕнахтӕ. Кӕддӕр ацы рӕтты цард цӕджджинагау фыхти. Хъыгагӕн, ничиуал нын радзурдзӕн лӕмбынӕг уыцы заманты хабӕрттӕ, фӕлӕ ма фӕстаг сӕдӕ азы дӕргъы Тырсыгомы ӕмӕ Къобы цы ирон фарн ӕмӕ ӕгъдау уыд, цы фӕзминаг адӕм дзы цард, Уый тыххӕй нӕ бон бафӕрсын у нӕ абоны хистӕрты. Сӕ иу у нӕуӕдзаздзыд къобайралидзӕг Такъыты Вера. Йӕ рухаты цардысты Кобылтӕ, Туатӕ, Бӕтӕтӕ, Букылтӕ, Цӕболтӕ. Дӕллагхъӕуы цардысты Уртатӕ, Туатӕ ӕмӕ Чаболтӕ. Къобитӕ цардысты, значит, Туатӕ, стӕй Касатӕ, стӕй Сӕлбитӕ, стӕй Хъаратӕ, Такъӕтӕ, Ногтӕ, нӕ фарсмӕ Мысостатӕ, уыдон фале Абайтӕ, Галитӕ кӕй хонӕм, уыдон, уыдон фале Кучойтӕ. Хъуды тынг хъыгдардтой гуырдзыйы лдӕрттӕ. Ӕмӕ Хъуды ком, Тырсыгоммӕ фӕдзырдтой хусмӕ. Мехер махмӕ Къобай куы рацӕуай, дӕлӕ суары дӕле Хъанобы комкоммой самтъероны хонӕм. Мӕ самтъеро гуырдзиаг ныхасӕй. Знаг, знаг уыдон у. Ӕмтъери знаг у. Ӕмӕ йоты раны схӕцыдысты. Ӕмӕ тырсы чи сты, уыдон сӕхӕдӕг дӕр ӕмбис фесты, фӕлӕ гуырдзи быны цӕхх фӕкодтой. Мӕ хой фӕстӕ гуырдзи кънӕзтӕ худы нал хъыгдардтой. Тырсыгон та хъалон афтӕмӕй нӕ фыстой. Ӕмӕ паддзах чи у, уый Фӕндагыл рацыди, уый размӕ фыстой, уый мӕ мадӕй фехъуыстон. Паддзах фӕндагыл рацыд йӕ усимӕ, ӕмӕ Къобыл лӕууыди, дыккаг Къобы, Базилыны. Мӕмхӕрдӕм ӕрымбырд сты Тырсы ком дӕр, Худы ком дӕр, Къобы зылд дӕр. Мӕ йӕм ӕрхастой хъӕбӕрхоры кӕрдзын. Махӕй куы хӕрӕм, ӕмӕ еу кӕрдзын, мӕ хер еу та мӕнӕ фсарӕ кӕмӕй кӕнынц, еу та еу иу. Ӕмӕ сӕрӕн кӕсын бӕззы, фӕлӕ йӕ кӕрдзын хорз нӕу, зон, ӕй дзы бахордтон. Семӕ Ерикъуйӕттӕ чи сты, къобӕгтӕ, уыдон радтой йӕ дӕн паддзахы куыдзӕн. Ӕмӕ куыдз фездӕхти мӕ бахатыр кӕ, ацъырттын кодта.

Бӕтӕн дӕр цот уыди, хъарайӕн дӕр цот уыди, фӕлӕ Теркӕн цоты нӕ уыд. Мӕ Терк чи у, уӕд дам Терк гыццыл дон уыди. Мӕ афтӕ зӕгъы, сымах дам мыггаг скӕндзыстут, мӕ уын мыггаг уыдзӕни, фӕлӕ мӕнӕн цоты нӕй, мӕ мӕнӕ ацы донмӕ номыл уӕд. Мӕ Терку Тербӕтӕ ӕмӕ хъӕрӕй ӕфсымӕр. Уый фӕстӕ Терк сдынджыри, ӕндӕр дӕттӕ дӕр ма йӕм бафтыди, мӕ йе Терк чи у, уый зонӕм. Бӕтӕ чи у, бӕт, уый у хатыр сарди ӕмӕ бӕтӕтӕ. Хъара дӕлдӕр ралыгъди мӕ Тырсыгомы Хъараты хъӕу.
Верӕ ӕрыййӕфта Къобы цӕрджытӕй цалдӕр фӕлтӕры, йӕхицӕй бирӕ хистӕрты, йӕхи кары ӕмӕ йӕ кӕстӕрты. Ӕмӕ дзы-иу алы хатт дӕр ӕнӕмӕнг разынд кадджын, куырыхон, хӕдыфсарм, ахуыргонд адӕм. Хъӕуы мидӕг кӕддӕриддӕр уыд фӕткъуымӕгъдау, ӕфсарм ӕмӕ уӕздандзинад. Цы мыггӕгтӕ дзы цард, алкӕмӕ дӕр уыд фӕзминаг фӕсивӕд ӕмӕ куырыхон хистӕртӕ. Кӕрӕдзи тынг кӕй уарзтой, ӕвӕццӕгӕн, уый фӕрцы ирвӕзтысты уыцы зын уавӕрты. Зымӕг дзы-иу Къостайы загъдау лӕджы ӕмбӕрц ӕруарыд мит. Цардысты кӕрӕдзийӕн ӕххуыс кодтой, аргъ кодтой ӕмӕ иумӕ тындзыдтой размӕ, ахуырмӕ, кусынмӕ ӕмӕ хуыздӕр царды уавӕртӕ ссарынмӕ. Къобӕй рацыд бирӕ ахуыргонд адӕм. Диссаг куыд нӕу, уыдон, кӕмдӕр хохы цъасы цӕргӕйӕ, уыцы мӕгуыр заманты, сӕдӕ азы размӕ, куыд тырныдтой ахуырмӕ, куыд зӕрдӕргъӕвд уыдысты. Ахъуыдыгӕнгӕйӕ, уыцы уавӕрты фос дарынӕй дарддӕр дзы ницы куыст уыд. Афтӕмӕй уӕддӕр ацыдысты-иу Суанг-Петербургмӕ уӕлдӕр ахуырад райсынмӕ. Ӕмӕ сӕ кӕд царды мидӕг Кусынӕн-иу никуы бахъуыдысты сӕ зонындзинӕдтӕ, уӕддӕр сӕ парахат кодтой се мзӕххонты хсӕн, кастысты, алыхуызон чингуытӕ кӕсын чи нӕ зыдта, уыдонӕн, ӕмӕ уымӕй разӕнгард кодтой ахуырмӕ ног фӕлтӕртӕ.
Кадджын лӕгтӕн ӕмчитӕ уыди, Генрich кӕй рыййӕфтон, уыдон фыццаг чи уыди, уыдонӕй дӕр ма кӕйдӕрты хъуыды кӕнын, Туатӕм Зауырбег зӕггӕ уыди тынг куырыхон лӕг. Диссаджы таурӕгътӕм, аргъӕуттӕм ӕмбисӕндтӕ чи зыдта, ахӕм. Стӕй уыди нӕхи ногты Михел, мӕ фыды фыд. Тӕрхоны лӕг. Стӕй уыди Коцатӕм налыхсагӕ тӕрхоны лӕг. Стӕй уыди Бырнӕстӕм Владимырзагӕ тырнӕг Бырнӕстӕм Состатӕ Бырнӕслӕсӕ хӕдзары номӕй хонӕм. Уый дин лӕгтӕ. Се рустытӕ уыди Кърыхон усагӕ кӕй зӕгъын, цахӕм уыди Галиты Жорон, Абайти. Бырнӕсты Бедон, Туаты Гӕдион Михачы ус Гыгы хуынди. Йе хуыздӕр лӕгтыл нымад ныртӕккӕ йе скайриййӕфтон лӕгтӕмӕ рӕстӕджы чи сидажы, чи усмӕ рӕстӕджы рхаста, чи мӕ размӕ, уыдон фыццагдӕр Сӕлбиты Пъауыле, Хъарати Шоло, Коцати Габела, Ногты Симон, Бырнӕцты Гриша, Мысостаты. Уыдон нӕм уыдысты йӕ риу рӕстӕджы хуыздӕр лӕгты нымад. Къобы цыппар кълас йеддӕмӕ скъола нӕ уыди. Мӕ уыцы цыппар къласы мах куы фестӕм, Уӕдӕ Абайты Симон Васойӕн йӕ хистӕр фсымӕр чи у, уый у цыран скъолайы директор уыди, мӕ нын фӕндзӕм кълас йӕхӕдӕг байгом кодта йӕхи зондӕй, ӕмӕ нӕ ахуыр кодтой фӕндзӕм къласы лӕвар. Йӕ усмӕ йӕхӕдӕг. Ус нын математикӕ лӕвӕрдта, йӕхӕдӕг та иннӕ предметы. Афтӕмӕй ахуыр кодтам ӕмӕ мӕ мад Ева ӕмӕ Абайты ус Къусырӕн Тъасохъуынди Къусыраты чызг уыд, ми Къусырӕ хуыдтам, уыдон та член советтӕ уыдысты, ere мӕнӕ депутаттӕ куыд уафтӕ. Ӕмӕ сӕ уыдон Симон срӕвдз кодта. Мсӕккалакмӕ арвыста. Гӕххӕттытӕ сын скодта, куыд Тырсыгомы иуал ахуыргӕнинаг сывӕллони Къобы зылды иуал ахуырмашин скъола нӕй. Ӕмӕ нын байгом кодтой уӕд авдазыкгон скъола. Мӕнӕ фондзазыкгон скъола чи у, уый йӕ ном та хуынди Секъайӕн скъола колхозной молодежи, колхозы размӕ. Мах афтӕ фӕндыди ахуыр кӕнын. Мӕнӕ хӕринаг афтӕ нӕ хъуыд ахуыр нӕ куыд хъуыди, абон дӕр не хъуыды кӕнын. Тӕнг фӕндыди уӕд алкӕйдӕр ныр ахуыр кӕныныл нӕ тыхсынц. Мазер ахуыргонд лӕгтӕ цас уыдис, уыдоны ма искӕйты хъуыды кӕныс? Мазер ахуыргонд лӕг Пауле дӕр уыди, Шоло дӕр уыди, Шимон дӕр уыди, Дуги дӕр уыди, кӕд ра нӕ уыди ахуыргонд. Ксойты, нӕ?
Кичойте габала навиди фала дуги ванжа инженерам бун. Дуги шола махунди, дуги ехудтан мах. Бернашти Гриша уди ахургонд, абайти шоламан уди ахургонд, абайти Христофор уди ахургонд, абайти Миша уди ахургонд, абайти Инна Миша уди ахургонд, абайти Георгий уди Кушряны фырт ахургонд,

Немыцагау, францусагаумӕ грекъагау дзырдта сыгъдӕг, иннӕты дӕр ӕмбӕрста. Уый та уымӕн, уый та уымӕн ӕмӕ уый нӕ ахуыргонды лӕг уыди, фӕлӕ Къобӕй Пашанаурмӕ ласгӕ кодта иностранниетты цӕуджыты. Мӕн семӕ нӕ ахуыргӕнгӕ нӕ уыд. Уымӕ гӕсгӕ сахуыр и, о. Уӕдӕ Туаты Олгӕ дӕр фыццаг профессор. Туаты Олгӕ та Нигӕйы иунӕг чызг, ӕндӕр махмӕ, иронӕй.

Афтӕ Уӕдӕ ма Кобы мӕнӕ Кобылты Сергейы кой дӕр ракӕнын хъӕуы. Серго та у мӕ хӕрӕфырт. Летчик сси. Ус ын ӕрхастой. Лӕппуйы райгуырди, стӕй хӕст райдыдта. Мӕ хӕст ма цыд, мӕ хӕсты куыд сгуыхтыд, уый йӕхӕдӕг зонд. Дыууӕ мӕссӕд йӕхӕдӕг иунӕгӕй рыппӕрста самолеттӕ. Иумӕйагӕй та семдесят два отпуск ын уыди, мӕ йӕм ӕрбацыдысты райкомы секретарӕн дӕр йӕ абоны хуызӕн ӕй хъуыды кӕнын. Ӕмӕ йӕ бакӕрдзын кӕны мӕ мад, мӕ йӕ моларынгмӕ бауади, мӕ йын йӕ хъусы цыдӕр дзуры. Мӕ куы рацыд уӕд ӕй Фӕрнева зӕгъын, Серготӕ дын цы дзырдта? Мадам, ма мӕнӕ мӕ дзыппы фен, Чой йӕм йӕ дзыппӕй фелвӕста мӕ дам афтӕ: Иу хатт дам мыл йӕ афтӕ рхъулгъа кодтой немыцы самолеттӕ, арв сыгъдӕг ӕмӕ мӕ алырдыгӕй ӕхсынц. Мӕ йӕ самолет уыди дыууадӕсмӕ ссӕ цӕфы, фӕлӕ йӕхиуыл нӕ сӕмбӕлд. Афтӕ, дам, ныккодтон йӕ Къоба Стырджи.

уӕд сырхыртыгай тумантӕ уыди. Мӕ йоцыртӕ туманыл фӕхӕст. Мемӕ мадмӕ радта схӕсмӕ дӕмӕй къобызары нысайнаг цыбыр. Мемӕ мадыртӕ кӕрдзыни мӕ къобызармӕ схаста нысайнагӕн. Вӕццӕгӕн цыдӕртӕй.
Адӕмы фарн бирӕ у, дзырдтой-иу нӕ фыдӕлтӕ. Адӕмӕй фидауы цард. Ӕмӕ ахӕм хӕрзӕгъдау, рӕсугъд, уӕздан адӕм цы хъӕуы цардысты, уый ном куыд нӕ хъуамӕ уыдаид хъуыстгонд. Къобы ном ма абон зындгонд у, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, Къобы дзуары фӕрцы. Абайты Васойы фыдуӕзӕг кӕй у, уымӕн. ӕмӕ дзы Къобаг дунейыл хъуыстгонд цыгъд кӕй кодтой, уымӕн дӕр. Уыцы цыгъд куы кодтой, уӕд Къобы уыд тынг егъау, тыхджын колхоз. Уыд дзы мингай фысвос, дурвос ӕмӕ бӕхтӕ. Фӕндзайӕм, ӕхсайӕм азты фӕстӕ хатт ма уыд йӕ тыгъы, Уӕд колхозы сӕрдарӕй куыста Такъаты Симон, ӕппӕт ирон хъӕуты советы сӕрдар та уыд Туаты Габрел. Уыдоны зонындзинӕдтӕ, арӕхстдзинад ӕмӕ кады фӕрцы Къобы ном дӕрдтыл хъуыстгонд уыд. Адӕм та дзы ницы хъуаг ӕййӕфтой.
Колхозонтӕн Иу хугдарӕны бар уыди ӕмӕ цалдӕр фысым дӕр сын нӕ уыди бар. Фӕлӕ колхозӕй сӕ фаг истой. Къуымбил дӕр зы истой, цыхт дӕр зы истой, царв дӕр зы истой, фос дӕр зы истой. Уыцы цард ма ер дӕр куы айд. Ой. Ахъуыды ма кӕ. Мӕ мад авдымӕ ссӕдз азы цыхтгӕнӕгӕй фӕкуыста колхозы.

Фыццагдӕр-иу хосмӕ куы ацыдыстут, иу ачи хицӕн ныккӕрста фыццаг бон. Дыккаг бон та хъуаг чи уыди, уымӕн карстуй. Йе дарӕг кӕмӕн амарди, идӕд чи уыди, бирӕ сывӕллӕттӕ кӕмӕн уыди. Мӕн-иу ныккарстой, самадтой, иу ластой, мӕн-иу рывӕрныгонг йӕ дуармӕ сывӕрдтой. Уый хуыз нӕ уыди?
Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, иу равдысты мидӕг нӕ уыд нын фадат Къобан йе ппӕт хорздзинӕдтӕ ранымайын, йе ппӕт зындгонд, кадджын адӕмы кой ракӕнын. Фӕлӕ нын цы мысинӕгтӕ радзырдта Къобы хистӕртӕй иу, Тӕкъаты Вера, уыдон дӕр хорз ӕвдисӕн сты, цы диссаджы фӕрнджын ӕмӕ цымыдисаг у ацы чысыл хохаг хъӕу, уымӕн. Уымӕй уӕлдай нын ахъуыды кӕнын ӕмбӕлы ууыл дӕр, ӕмӕ къопп кӕй у Тырсыгомы, Хъудыкомы ӕмӕ иннӕ рӕтты цы дыууиссӕдзмӕ ӕввахс ирон хъӕутӕ уыд, уыдонӕй ӕрмӕст сӕ иу. Ӕмӕ уыцы хъӕутӕй алкӕцыйы дӕр уыд рӕсугъд ӕгъдау, ирон фарн ӕмӕ уӕздандзинад. Алы ран дӕр дзы уыд хъӕбатыр, ахуыргонд, фӕллойуарзаг, уӕздан ирон адӕм. Алы хъӕу дӕр уыд кӕрдӕгджын уыгӕрдӕнтӕ, хосгӕнӕг суӕрттӕ ӕмӕ бӕркадджын хуымгӕндтӕ. Фӕлӕ абон уыцы ӕрдхӕрӕны бынӕттӕ нӕ фыдӕлты фӕрнӕйдзаг хӕхбӕстӕ баззадысты Гуырдзыстоны арӕнты фӕстӕ. Бынтон сафтид ис Хъуды комы дзуарджын бӕстӕ. Тырсыгомы ӕртындӕс хъӕумӕ дӕр нал дӕттынц гуырдзы бацӕуыны бар. Нӕ уадзынц сӕ райгуырӕн зӕхмӕ къобӕгтӕй дӕр бирӕты. Ӕмӕ афтӕмӕй ирон лӕгӕн нӕу йӕ бон сӕрибарӕй бацӕуын, нал дӕр рагон кувӕндонмӕ, нал дӕр ныййарӕджы ингӕнмӕ, нал дӕр йӕхи къухӕй арызт хӕдзармӕ. Ацы ӕвирхъау уавӕр равзӕрд мин фарассӕдӕ дыууын дыккӕгӕм азы советон хицауад цы рӕдыд уынаффӕ рахаста, уый аххосӕй. Уӕд астӕуккаг иры кӕмттӕ Тырсыгом, Хъудыком ӕмӕ Къобызылд баиу кодтой Гуырдзыстонимӕ, ӕмӕ уый аххосӕй абон Рагон ирон зӕххытӕн уынаффӕгӕнджытӕ систы, йӕ фарнмӕ ӕппындӕр чи ницы бар дары, уыцы ӕцӕгӕлон хицӕуттӕ. Уымӕ гӕсгӕ у афтӕ ахсджиаг зӕрдыл дарын, ма рох кӕнын, ацы зӕххыты цы кад ныууагътой нӕ фыдӕлтӕ, уый. цӕмӕй историйы фӕндӕгтыл сӕфт ма рцӕуой сӕ фарн ӕмӕ намыс, сӕ рӕсугъд ӕгъдау ӕмӕ цӕмӕй ног фӕлтӕртӕ дӕр фидарӕй зоной, тырсыгом, удыком ӕмӕ къоб кӕддӕриддӕр кӕй уыдысты ӕмӕ хъуамӕ уой дарддӕр дӕр